Белмим әллә күпкә, әллә бик озакка, ахры мәңге оныта алмамын. Тамбов урманнары уртасында усак яфраклары шаулавын. Мәшһүребез Такташның менә шундый шигъри юллары искә төште. Аңлагансыздыр инде, сүзебез э, усак турында булыр. Э, бу усаклар Тамбов уртасында түгел, безнең Казаныбыз читендәге бер бистә тирәсендә менә монда гаскәр кебек тезелеп киткән усаклар. Аңлаганыбызча инде авыл балалары бигрәк тә авылда туган җегетләр, кызлар моны белә. Ал безнең кулланышыбызда инде ул төзелеш материалы буларак кулланышта усак. Аның инде утын жарган кешеләр дә белә, ул бик тиз ярыла утын буларак, ләкин аның җылысы ул хәтле каеннарныкы шикелле, имәннәрнеке шикелле бик җылысы юк. Токта Буларак та бик файдаланына безнең кулланышта токта буларак ул аның ничек дип әйтим инде аның ботакларда гүл хәтле юк сизелми токтада шума матур була ул аннан соң инде менә бу умартага бәйле дип әйтик инде умарта йортларын гадәттә безнең инде әрәмәләрдә була умарталыклар шул вакытта инде авылдан әрәмәгә әрәмәдән авылга кайтканда чаңгылар белән баралар гадәттә инде Усактан эшләнгән, усак тактасыннан дип әйтик инде эшләнгән чаңгылар бик кулай, җиңел була һәм аны теге бөгеп, алгы өлешен бөгеп куйганда да ул бик тиз бөгелеп куя. Аннан соң инде зиратта, мәсәлән, зиратта э, игътибар иткәнегез бардыр, күп кенә элегрәк элекке э, вакытларда дип әйтик инде, хәзер инде агачларны чистарталар, ләкин элекке заманнарда зиратларда безнең усак агачлары еш үсә торган булган һәм алар ни өчен усак агачлары? Чөнки алар менә игътибар итсәгез, җил исмәгәндә дә анда яфраклар гел менә калтырап, селкенеп торалар. Ул инде ничектер зикер әйткән кебек килеп чыга, чөнки шушы мәрхүмнәрнең рухына багышлап, ничектер агачлар гел зикер әйткән кебек килеп чыга. Игътибар итсәгез, бүтән вакытта урманга баргач, моңа игътибар итегез. Башка яфраклар селкенми, ләкин усак яфраклары һәр вакыт хәрәкәттә. Шулай ук зиратка бәйле булгач инде, менә кай вакыт кешеләрне борчый әрвахлар, күптән түгел үлгән әрвахлар, яисә элек үлгән әрвахлар, кешеләрнең йокыларын бимазалый йоклаган вакытта. Шуңа күрә шундый хәл булмасын өчен инде шул әрвахның каберенә менә шушы усак Тан казык ясап, шушының кабергә, шушы әрвахның каберенә казап куя торганнар. Шуннан соң инде әрвах бу кешене борчымый дигән ышанулар бар һәм ул бәлки чынлап та дөрестер дә. Инде килик мал-туарларга кагылышлы өлешкә шушы усак агачының. Э, моны э, менә безнең бит инде кәҗәләр, маллар шундый инде э, әйтәбез, теге толны ярата дип, ләкин тол гына түгел, менә аның толныкына охшаш теге кәүсәләре бар усакның да һәм шушының Менә безнең шулай малтуарлар аның яраталар шушы әйберләрен. Кайрыларын дип әйтик инде. Шулай ук менә тагарак ясаган вакытта да гадәттә безнең осталар авыл халкы, җирле халык усак агачыннан файдаланган. Чөнки ул шул бердән файдалы агач буларак та, аны витаминлы агач буларак та һәм аның ул теге тагарак булганда да бик теге үзенчәлекле үзлеге бар. Ул озаграк саклана торган. агач буларак файдаланыла инде бу мәсьәләдә дә инде. Менә шул тагарак турында сүз чыккач тын инде, чынлап та, менә маллар, атлар дип әйтик инде, зур маллар безнең тагаракны инде ризык ашаган вакытта тагаракның үзен кимерә башласа, хуҗалар аңлый торган була инде, Димәк, усак җитми, витамин җитми. Шуңа күрә урманнан, әрәмәдән усак ботаклары җыеп кайтып, шуларның кайрыларын суырып төшереп дип әйтик инде, малларга бирә торган булганнар. Бу үзләрен үзенә күрә бер витамин булып таналган инде. Моннан тыш усакның халык медицинасында да файдасы, уңышлы өлешләре бар. Сүз дә юк, менә моның кайрысын Җыеп алып, аны төнәтмә итеп ясасаң, ул менә шикәр авыруы белән авырган кешеләргә бик тә файдасы бар, шикәрне бермә-бер киметә, дип әйтә алабыз бу усак мәсьәләсендә. Инде фольклорга килсәк, без инде гадәттә усакны егет итеп алабыз инде, җырларда, шигырьләрдә ул җегет булып санала, ә каен, киресенчә, менә без инде кыз дип саныйбыз, менә шуңа күрә игътибар иткәнебез бар иде, безнең шагыйрьләребез дан җырлаганда усакка аны җегеткә тиңләгән, яшь егетләргә тиңләп язганнар.